Beýik Taňryň ady bilen. Salam bolsun mähriban ildeşlere, gadyrly dostlara. Ýene bir şenbe güni geldi, ýöne bu gün bagyşlaň, gijiräk çykmaly boldy efire. Sebäbi Türkiýede şu gün Gurban baýramy. Biz-de şu Gurban baýramy bilen biraz beýlek-şeýlek gitmeli boldy. Salam aýtýan bütin dostlara. Bilşim ýalňyşmaýan bolsam Iranda ertir Gurban baýramy. Şu wagtdan sizi gutlaýan baryňyza Gurban baýramyň gutly bolsun. Kesjek gurbanlaryňyzy Allah kabul eýlesin. Şu şekilli iň azyndan bu gün hem bir Zadam bolmasa bir temaňysyny gürrüň bolmasa-da, iň azyndan bir baýramyňy gutlaýyn diýdim. Sebäbi şenbeden şenbe şeýle gürrüň bermeli bolupdyk, bu gezegem boş gitmesin diýdim. Hawa, tüýs ýürekden gutlaýan baýramyňy, bu günem Gurban baýramy. Beýik Taňryň ady bilen Gurban baýramyň gutly bolsun! Hawa, Zadam Maňa bir tanyş dostlaň biri iberen ýaly, göreýin şeýle. Häzir gelen zat ýok. Gelmändir. Ýöne Hawa, sag boluň, sag boluň. Size gutlapdyrsyň biziň baýramy. Ýöne dogrudanam ýurt daşyndaky baýram bilen içindäki baýram köp tapawutly bolýar. Ýurduňdan daşda, ülkäňden daşda baýram hiç wagtda-da şol öz ýurdaň, ýurduňdaky baýram ýaly bolmaýar. Sebäbi baýram hemişe-de il bilen baýramdyr. Näme toý bilen gelen ilde baýram unutmamyzam toý il bilen gelen toýda baýram hawa şon ýaly indi şu gadymdanam şol toýam ilde tutulýada hemme zadam ilde ýazda ilde tutulýa onsoň daşary ýurtda ýaşaýanlar aýratynam salam bolsun hormatly dosum Hemit hajy.

Ýöne şu daşary ýurduň gowy tarapyda bardyr näme Eýranyň içinde kynçylyklar bar ykdysady ekonomik syýasy içtimaýy adamlar kän durasam gelenok ýaşasam gelenok şu wagt şu ýagdaýlarda ýöne daşarda da özüne görä kynçylyklar bar şu ugurda

Sadyk şu wagt Hawa kabul etýärin Sadygy. Geldimi Sadyk? Gelen bolsa maňa bir salam bir zat diýsin. Girip bildiňmi Sadyk? Hany ýene bir gezek synan şeýle. Bismillah.

Sadyk Rejebjan öňem şol şeýle oturamyzda bilelikde program alyp barýardyk. Bizem şu ýyl näme Gurban baýramda türkmen öz aramyzda türkmençilik bir oturyşyga deýli oturaýlyda şol Sadyk Aslynda başga şäherde ýaşaýam indi başga şäherde. Şol üçin şyny bir pursat bildik. Sadyk bilen bilerek görüşeýin diýdik. Ýaňy telefondan görkezip soňra özüni görkezäjakdym. Aslynda Sadyk şu wagt meň ýanymda otyrdy. Şu wagt. Sadyk hoş geldiňä. Salamaleýkim hemmäňize baýramyňyz mübarek bolsun. Sag bol.
Dükderde

Şeýdip biziň zadymyz bolmaly. Hawa, Sadyk şu wagt şeýle. Sadyk indi men häki hemişe de bir goşgy başlaýan-da. Şu gezegem bir öňräk ýazan goşgym bardy. Saňa da bilen şony bir okaýyn. Ondan soňra biraz öz gürrüňlerimize geçeýin. Milliarlarça dünýä bar. Her kim bir dünýäsi bar-da. Bir dünýä bar diýip size kim diýýär? Ýok, beýle däl, milliarlarça dünýä bar. Bir dünýä bar her bir adam başyna, her kim meşgul şol dünýäniň işine. Kädeleriň dünýäsi giň açykdyr, kädesiniň dünýäsi dar tutukdyr. Käsi doly mähir süýji söz bilen, Käsi göwün ýykýar ajy söz bilen. Kädesinde toý tutulýar, bökülýär, Kädesinde gözleň ýaşy dökülýär. Garaz her kim öz bilşini ýöretýär, Belki her kim öz dünýäsini döretýär. Meniň dünýäm gussalarymyň dünýäsi, şygyrlarymyň, gyssalarymyň dünýäsi. Diýip, muny näçe ýyl öň ýazypdym. Indi şu ýerde Awa. Şu ýerde men gelenime 15 ýyl boldy. Sende on ýyl bäri şu ýerde. On üç ýyla ýakyn.
Daşary ýurtda Gurban baýram Araz aýt bolsun, Gurban aýt bolsun.
Nähildiräk, nähili duýgy döretýär sende? Geçerki ýaly bolýarmy? Umuman şondan gürrüň berseň, duýgularyňy paýlaşaýlyň. Türkçe näme?
Öz ýurdumyz ýanak bulmeda gurbanlygy baýramy biziň biziň öz türkmeniň baýramyna bir gatnaşygy bolýa. Dogan gardaş gowum gyş oba şehir şehir emma bu garyp ýurtda bu ölkede biziň baýramyz ýanak menä görmedim şu wagta çat. Iňki gowy baýramyz diýýädim şu seniň gelip bize myhmanlyk bolduň biziň baýramyza geldiň. Men eýni özümi üskänek gördüm-de. Hawa şol ýaňy ýogsam Türkiýe biz Türkiýede ýaşaýas bize garşy ýerem däl-de taryh bir dil bir mezhep bir hemme zadam bir ýöne näme-de bolsa arada bir müň ýyllyk tapawut bar-da bir müň ýyl bäri göçüpdirler gelipdirler modernleşipdir ýaşaýyşlary Biziňki häzirem şo sünneti halatynda duransoň, şol tapawut bildirýär şu zatlarda. Mysal üçin, Türkmensährada näme bir-biriň gapysyny kakyp barybermeli-la, gurban etsek-de, etlerimizem taýýardy, dadyp. Bärde şol, şonuň ýaly däl şol, näme-de bolsa, aý, her kim öz ýakynjak dogan-dady bolanmasa, şolar bilen Ýogsam goňşy goňşy bilen işi ýok. Şol üçin öz türkmen sähramyzyň hem belli gadyry ýok dogrusy.
Elbetde bu wagt Eýranda ýaşamagyň öz kynçylyklary bar, ykdysady ýagdaýlary bar, dogrudyr. Ýöne hawa Türkiýede daşary ýurtda ýaşamagyň hem özüne görä gowy tarapy gaty kän. Bu taýda diňe şu gürrüň Gurban Aýdyň üstünde-de. Şo wagtlarda ýöne şol Öz ferhengiň, öz külturyň, şol adatlaryň dogrudanam adamy küýs etýär. Şeýlemika diýen. Ýa dogry şeýle elbetde. Hawa, şol üçin inşalla bizde ýurdumyzda öz gurbanymyzy çalmak arzuwymyzdyr, halkymyz bilen gatnaşmak arzuwlarymyz. Şu adam näme mejbur bolmasa
Öz ýurduň ýaly zat ýokda. Müsürde şa bolandan öz iliňde geda bolýa. Hawa, Magtymguly diýýäs, Magtymgulynyň şygary barda. Ýa tawşana we depä dogdy depe diýýä. Doktor, seniň hatyryňda bolsa, geçen hepde biri bir sorag sorady. Bu Türkmen dilini nähili öwreneli, nirden öwreneli, näjür öwreneli diýipden bir sorag berdi bize. Soragdan bir nähili bir şoň jogabyny bir gowy suratda ony ber. Indi dogumyz barmy, ýokmy, gardaşymyz. Hawa, özi Gurban baýramy ýöre, Gurban baýramy. Onsoňam ýene-de bolsa şu sorag gijä galmasyn-da, elbetde Oňa aýratyn umumyrak jogap berip boljakda, türkmen diliň birinjiden ä türkmen dili biz bilýäris, hemmämiz hem bilýäris-de türkmen bolanda. Ýöne şol maksat şony nähili ösdürmeli, nähili şol edebi dili bilmeli. Olam bir aňsat dä, oň özüne bir kitap ýazmaly-da. Ýöne şony türkmen dilini eger dogrudan hem ösdüreýin diýseň, näme u Türkmenistanda ýa hatda kümmediň özünde şol zatlar bar. Ýagny sada dil bilen çagalar üçin ýazylan kitaplar bar. Şolardan başlabermeli. Elifba bolup, ýa sada dil bilen ýazylan bolmaly. Ýa Türkmenistanyňky türk Awa. Türkmenistanyňkylary Ikinjisi hem meselen bir adam adam öwrenjek bu bir täze kelimeler bolmalylar, notlar, zatlar. Meselen bir defterçe bolsa, şonda adam bilmeýän kelimelerini ýazsa, her hepdede ýa-da näçe günde bir täze söz öwrenip bilse, aýratynam Mysal üçin, bize özüm-ä şeýt ýazdym, bir defter ýatlaş alýan, şony bilmeýän kelemelem bolýar, ony nädip bilmeýärler, nirden biljek? Meselem, bir sen Aşgabady diňleýäň ýa radio diňleýäň, şu diňläp barşyňa käbir sözler bar, şony gowy bilmeýäň. Onsoň ony not alýaň, soňra şoň manysyny tapýaň sözlükden. Bu näme biterem aňsat, şu ene dilim ýazsaň, şol sözlük bar ene dilim, şondan manysynam çykaryp bilýän. We türk Türkiýäň özünde-de ýene biri dostlar ýatyljak ýatyljak bolup diýiberipdir. Känmiş.
Köpel.
Tüweleme. Bular bular nädip syňdyrmaly. Hany meni bir gezek synap göreýin, sygýarmy sygmaýarmy. Hany.
Bolýa.
Iki. Mena hemmesini bolýaşlara hem. Haýsy biri giri bilse. Okey etjek şu gezek.
Men telefonuma sowsan gelibermeli. Hawa, uje geliň baýram. Hawa da baýramlaşaýlym. Göýeli kimler girip bilýär. Hawa zada hemişe-de şuny ýaly girýärdi. Sadyň özüne getirdik. Hawa, mehman. Näme etmeli şol? Birde türkmençe gürleşmekden çekinmeli. Biziň bir derdimiz şi, seň gowy türkmençe gürleşjek arassa, ýöne töweregiňdekiler bir welaýatça galyp dur, onsoň sen olara geň galmaýaň, olar saňa geň galýar. Olam biderek. Şonda çekinmelidir-dä sen içiňde şony ynanjy döretmeli, men şu dili öwrenjek. we şondan hökmän-de soňuna çenli-de gitmeli. Onsoň kitaplar bar, ony okap bermeli. Bir-de biziň oglanlarymyz şol elefbaň gürrüňi bardyr, şu elefbany öwredýärler. Hawa, elefbaňy öwredýär, Beýner türkmende zähmet çekip ýör, Kümmetde zähmet çek, Beýner türkmen Kakajan bilýän, Kümmetde-de bar. Onsoň şolara Baryp şolara goşulmaly, gowy taraplary, öwrenmeli şolardan. Biziň aramyzda elifbaň gürrüň jedeli kän, aý beýle ýazmaly, şeýle ýazmaly. Olar meň öz pikirime olar ikinji merhelede, ikinji planda. Sen birinjiden diliňi saklamaly-da, diliňi öwrenmeli. Onsoň elifba bir elifba diýýän bir garar dady zat. Bir şekili beýräjik ýazýar, öýle ýazýar. Biziň gynanç bilen şu wagt biziň jamamyzda, köpçüligimizde dilden beter elifban jedeli bar.
Hawa. Bu ýalňyş.
Hawa, dogry.
E sen bir ýazaňda meselä biraz türkmen diliň öz aýratynlyklary bar, bir käsesleri bar. Olar

Hoş geldiňiz, hoş geldiňiz.
Tuweleme. Baýramyň gutly bolsun. Gürrüňiňizden gowy istifada etjek, elimizden geldikçe takyp etjek, begenýek dogrusy.
Sag boluň. Türkmen okumuşlarymyz, zatlarymyz ýok, äsden hiç bir çykmaýarlar. Ne bir syýasy hereketleri bar, ne bir ana dilde keplemekleri bar. Hiç kim adyma wallahi egem. Dogry dämi aýtşym? Elbet dogry hökman şol her kim öz elinden gelenini bir zat getirjek bolmalyda. Berekella.
Men hepdede bir gezek bir azyndan eý bir halkada bir haýryň ýetsin diýip bir sagat da wagt aýyrmaýaryn. Şony on adam etse özi bir telewizion bärnamasy ýaly boljakda.
Hmm. On adam.
Her, her kim öz bir takassusyndan gürrüň berse. Bir edebiýat, biri içtimai zat, biri indi her bir reşdede bolup bilýär-de. Hmm.
Şony hökman etmeli. Oňa zat gerek, ihsas, mes'uliýet. Sen halkyň garşysynda jogapkär sen. Berekella.
Halkyň ogly sen. Sen ene-ataňa peýdaňy ýetirmeli-la, ýurduňa, topraga meýnek, halkyňa. Şol üçin ol hökman bolmaly-da. Şony men, inşallah, biz-ä öz elimizden gelişine görä etjek bolýas, başgalaram etmeli şol hökman. Bizde, dogrusy, bisowat özümizde, otuz ýaşymyzda, dogrusy, näme, biziň ýaşap beren ýerimizde bäş-alty nesil, ýedi nesli dargatdylar-da, bisowat, mutat, ogur, şüjre ýetişdirdiler dogrusy. Bizde bisawatdyk, dokuzda okuwly bırakdyk dogrusy. Ogun şuwa dört ýyl bäri Türkiýede gezip ben.
Biraz siyasi bir kar wagtlym aýdym zatlary kenara goýdum, eşitmeýän siyasi zatlary bisawat da bolsam yzyndan gitýän biraz Ýoldaşdan bildireýin diýen. Ýene-de bize kep getirýärler. Olar rahat ýaşap bärli, gulak asmaň olara falan filan. Düşünmedik biz hä walla türkmen sähra.
Rahat ýaşaň bizde hiç kim ýokda hiç kim burada ýa bize biri getirip saňa berilen zat ýok.

Şäýit bu mowzugyňyza repti ýokdur, ýöne onda-da biziň gadymdan atalarymyzdan Metehandan bäri şeýtan şeýtany ýapy bilen bir jeň bar. Hum şo jeň häzir haçanda bar.

Öňki ýaly däl-de. Ony siziň düşünjäňiz näzire, Türkiýede ýene bir üç aýyň içinde jeňe, savaşa girse girämaly diýip otyrlar, ýunan tarapdan, Suriýe tarapdan. Gözleşip batyk ki biz inşallah, gitjek oňa.
Ýok, inşallah öýle zat ýok-da. Indi Latifdi näme adyň? Hawa, Latif.
Latif, seň soragyň üç bölek boldy şu wagt. Birinji bilen Metehandan bäri diýdiň, şeýtany başladylar diýdiň. O şeýtany diýdiň näme bolýar? Bir-ä ony bilmän bolýas. Ikinjisi hem näme? Şeýtany Türkmensähradäki ýagdaý boldy, üçünjisi Türkiýä geçdiň. Bir-birden ol aýyrmaly bolýar bulary. Şeýtany ýapyň aňlatymy bir kiçilu? Hawa.
Bu şeýtany ýapy ussatlar bula Nauzubillah Allah Taala ynsanlyga savaş açmyş durumda. Ynsanlygy bilýän bolsaňyz internet guşy bilen ene atydan dost ýardan dogandan joda etdile. Meselem 5 nefer bolup otyň bir sagatlap görýän hiç kim biri birini habar atmapdyr. Guşy bilen hemmesi. Beýle joda edip, joda edip, indi diye adamlaň deri altına çip baglap, karta hafyzy yanok bir zat biz edar etjek diye. Nouz bille Allah Taala gerek yok diye. Şu wagt Holendde yine bir näçe däne keşberde sygyr saklamany aýyrjak bolýarlar. Ýere zereri bar. Hawa zereri bar diýip. Özleri el bilen

Latif, Hawa-da, o zatlaram bar, ýöne biz şol dogry ýoldan, bilýän ýolumyzdan gitmeli. Enşalla Türkiýede-de savaş bolmaz diýeli. Türkmensährada-da şo zabylly meselesi bar aýdyşyň ýaly. Onam türkmenlerimiziň özi berk durmaly. Garaz maksat näme şu türkmende şol türkmeni azaldyp şo taýda türkmenden ýok edip goýberjek bolýalarda. Derdimiz kän aýdyşyň ýaly hemmesine ony bir birden gürrüň etjek bolsaň ýagdaýda aňsat däl. Ýöne başgada el galdyran dostlar bar olaram gürrüň berjek bolsalar Badem görünüp durdy hem şu wagtlar. Şu wagt görnenä ýok. Elem. Hep ýok, şu wagt boş. Hep bolýa, bolýa.
Hawa şol aýtjak bolsak dünýäde sorag her ýerini tapsaň soragda. Indi biz ýöne şol zat tarapyna geçeýinla näme-de bolsa öz mantagamyzda Ýöne men bir zada begendim, şol obalarda birnäçe ýerler, zatlar satyljak bolup zabyllar şol tilaýa beripdir-de. Şol nämäň zady, netijesi, şu türkmenleň şu hereketiniň netijesi. Birinjiden-ä ol şony başarsa türkmenleň özi satyn almaly. Olar ýene bir özüne meňzeş başga kowumdan satyn alyp gelip otursalar ýene peýdasy ýok bize. Ikinjiden şol hereketler dowam etmelidir. Türkmen biraz arasynda mertçiligini, namyslylygyny, gaýratyny görkezmeli. Soňra beterdi biz syýasy zada girişmejek bolýanymyz ýaňky gürrüň ne bardan biraz syýasy zada gidiberseň aý bulara özleri gaýgysyz ýerde otyda syýasy gürleşilýä diýilýädä. Şol üçin biz äý kän beterdi şu syýasy zadyny beter oduny köpeltmegil bir ölçermegil diýýäs beter serhengiräk gidegil diýýäs. Elbetde syýasatyň hem öz wagty bolar her zat öz wagty bolar. Ýöne biz türkmenler amuman şol syýasatda beter öňe düşemizde öňki taýaklary bize urýarlar. Başda bizi biz iýýäs şo taýaklary. Öňem şo türkmeniň kümmetli zatda uruş bolanda şol türkmen aýa galdyda şol az aýa galan halklaň biri şo taýagy şo zerbäni türkmen iýdi. Şol üçin biz häzir şon türkmeni beterem zat bolmagyny islemeýäs. Biraz yzrakdan gidenini isleýäs dogry. Hawa ol şeýle ýaňky zada geçeýli ýaňky diliň gürrüňini edip barýas kesdikda indi şol Hawa, şony biraz hylasa edeýin men. Bir sada ýazylan kitaplar bar, şol türkmen, türkmenistan elifbasyny hem öwrenmeli. Dogrudan türkmen dilini öwrenjek bolsaň, elifbany öwrenmeli. Sebäbi o taýda sada dil bilen okuw kitaplar bar. Şolary okap, öwrenip bolýar. Olaram nirden aljak şol internetden ýazsaňyz çykýar. Indi dünýäde hemme ýerde internet bilen alyp bolýar biri bir zatlar saýtlardan. Ikinjisi şol habar diňlemeli biraz Aşgabat diňlemeli telewizion görmeli o taýdan bu taýdan. Gulak öwrenmeli şol sözlere. Onsoň bilmeýän sözleň biraz not almaly şolaň sözlükden çykarmaly garaz şoň jogabyny tapmaly. Üçünjiden öz aramyzda zähmet çekmeýän oglanlar bar elifba meselesi. Şolardan dil öwrenmeli. Ýagny elifbaň jedeli biziň köplenç şol ilkhon yratlarymyzyň biri muhtewadan gaçyp şekilleň üstüne uruşýas. Şol diňe edebiýat üçin geçerli däl hatda şeriýat dynda-da şon ýaly. Dynyň daňky Ýüzüne alyp şekillerin alyp muhtawasyny unup ýazsa, onsoň şekiliň üstüne uruşýar. Elifbady dille-de bir görseň, şol elifbaň üstündäki dawa heý, topar-topar boluşyp, o dil diýen zada dil ýatdan çykýar-da. Sebäbi şeýle bir şol jedeller bolýar, diliň üýtgejek ýaly. Dil üýtgemeýär-ä. Bir beýleräk ýazýar, bir-de şeýleräk ýazýar. Bir-de käbir harplar bar, biziň dilimizde we arapçada ýok, parsçada ýok. Ü. Gül. Parslar ony gol diýýär-de. Hawa, dogrudyr. Hawa, gol diýýär. Kän zatlar bar şeýle. Ony şol gül nähili ýazjak sen? Gol ýazsaň-a gol okaýarlar. Şoňa hökmän bir hereketjik bermeli zat. Şol üçin bir zatjagaz berilýär, ýedijik berilýär üç sagazynda. ýa ö remzijik berilýär. Öwa, üwa.
Öwa. Y.
Meselem, şol y-da belletmeli dagy, şol kalyn y parsçada ýok-da, türkiýe türkçesinde bar, türkmenistan köp ýerde bar. Meselem, o kalyn bilen inçä näme diýeli? Bilim, Inçe bildim. Ýöne ylym, ylym, ilim demeýärse, ylym. Şony okgalyň o inçe. Şoň özüne görädir kadalary bar. Galyň bile gelse, galyň bile gitmeli, inçe, inçe gelmeli. Şony belli etmeli-la. Ohum olar öňki biziň elifbamyzda ýok şolar. O şony ýazyp gara dogry okymasyna kömekçi bolsun edilýän işdäbular. Soham ýok bir ýedi ýerine sekiz goýmaly. Sekiz goýup beýle heý beter-de awunyp awutýalar-da. Ýöne şo goýmaly. Bir zat gerek şony. Şo şekiljigiň ýüzüne dawalar. Ondan beter men-ä diýen baba bir kitap ýazyň amydyş-perwerişe beriň. Hatda şu gadymky bolsun elefba hiç zyýany ýok. Şu wagt täze ideýaňyz jedel çykýam, yhtilafam bolýa, häzir gadymky beriň, soňra ýuwaş-ýuwaş düzeldiberiň. Ýok, täzekini hemmesi kabul etýämi, many ýokmy, ber täzekini ber. Ýene aýtjak bolýanym, şerte görä ýöremeli. Imkanlara we mümkinçilige görä. Hökmän meňki şu elifba oturmaly diýseň, hiç wagtda dil-de ösmeýär, elifba-da kabul edilmeýär, agzybirlik-de bolmaýar, Bir-birin çeýnäp, ýöne biriň güýjüni azalyp, birigini ýykan adam bolýar. Biziň gynanç we şeýle uly düşünmeli. Ýokardan seretmeli. Bir halkyň, bir milletiň düşünmeli la. Bir topar bilen, bir elifba bilen bolmaýar. Şol üçin men özüme şol ýa hereket berilmegi dogry bilýän. Ýöne eger şol üçin biziň dilimiz bir ýerde seft bolmajak bolsa, okuw açylmajak bolsa şol bahana bilen geçmeli şo köne bilen açmaly şony. Şeýle düşünjämi? Näme ýene gaýdyp gelýän. Biziň derdimiz elifba-da bar ýöne dil birinjiden şo dil bolmaly. ikinjiden elefbaň gürrüň bolmaly. Gynanç bilen biz dili unutýas, birinji elefbaň dawasyny etýäs, dil ýatdan çykýar. Şol üçin meň tabşyrygym kim näme elefbany öwretse öwredibersin diýen hemişe. Hemmesi sag bolsun, hemmesi taňry ýalkasyn. Ýöne biz şoň dilini öwrenmek üçin baraýlyň, şolarda hormat goýalyň zähmetlerine.

Sogra näme bolsa bolsun sogra indi fark etmeýle Alefa indi biri ýaňky seniň işiň bir ýedi goýsun biri sekiz goýsun. Şu ine bir dostlaň biri zat iberipdir bassym men Şehrammy? Hany göreýli. Azy bilmedim biri geldi. Kabul etdik oňa. Salam.
Salamaleýk.
Telefonyň şarjy tökendi a. Hawa hawa.
Biriň geldi. Kim ýaňky ýaňky görünmeňmi? Azimmi nämede?
Hawa Latif ýaňky men. Ýa Latif senmi? Şähram ýaly bir zat gelýär. Hawa-da näme? Başga täze gürrüň barmy şu barada? Şu elifbadyr dil hereng barada bir gürrüň bolsa hyzmatyňda. Dil her
dil muretde biz dili walla aýtmana-da utanýa adam dilimizi unutdyk biz daýy ussat. Biz dilimizi bilmeýäk dogrusy. Şu wagt bir post goýýak etegine türkmençe ýazjak bolsak müň syry ýazyp pozýak dogrymy ýalanmy ýalňyşmy dogrymy. Ýöne ýok şu ýalňyşda bolsa şony ýazmaly dogryda bolsa ýazmaly. Sen birinjiden dili bilýä sende gürleşip otyň biz Ýazmasynda biraz kynçylyk barda. Şony edil şol çaga-da ýykylmasy öwrenip bilmeýär şony, zady ýörimägi. Biz-de şony ýykylyp, ýykylyp öwrenmeli.
Bir dosta Türkligi, Türkmenligi men dokuz-on ýyl Türkiýede-de, pyta-da bildim men. Türklük nämiş, Türkmenlik nämiş? Içimde bir dawa, dawa büýüdi meň, özüm bilmändim dogrusy. Dur akylyňda fikriňde türkmen sähra com bu taze bilýäň baýrak näme şehitlik näme dawa näme dünýä näme türkmenlik näme türkmeniň gelişi näme Hawa. Oňum bu zatlar bileňden soňra näme bir kelläge siňip urduň daňyny ata watan ata watanyň şo ýadyňa düşýä olaň gelip berýän çekýän çileleri ýadyňa düşýä. Olam şinjeräk, ýöne biziň Türkmensährada sowatly adamlarymyz, doganlar, daýylar hiç bir beter ýok äsden ortada. Käde twitterde görýän, başga bir bernamada hiç eleki gürrüňle, zatla ýok, agzylarynda Türkmensähra ýok.
Indi şol türkmenlerde sen özüňe şu duýgulan arassa duýgular sende şol duýgy bada, milli duýgy ba. Sen ýaly oglanam gaty kän türkmen sährada, ýöne şolar nirek üýşjegini, nähili birini tapjagyny bilmeýär. Şol taýda. Ol bir-birini tapyp, üýşüleňde şol güýjüň-de köpelýär, ynamyň-da köpelýär-de. Bir taýda şo taýda zat-da. Ýogsam men siz ýaly gaty kän oglanlarymyz güýçli, gowy pikirleri, duýgulary şeýle. Şolary biz bir ara getirmeli, bir maksat şol. Ol häzir edip biljek işimiz şu bernamalar da, indi başga ilerde. Şöyle bir şey var, şöyle bir zat ba, heý ure yaman bir gorku ba, haklar da ba, şun bir katil cani devlet ba başımızda. Meň özüme öýdäkile döwerekdaş, dostdaş, daýza deň urýarlar. Näme işiň ba? Gatyşma! Saňa näme? Näme işiň ba? Aý, baba diýýän, meň sawadym ýok diýýän, şu zatlary diýýän diýýän. Meň işim bolmasa, seň işiň bolmasa, kimiň işi bi diýýän. Nirä gitdi Türkmensara diýýän. Şol türkmenleň uly hon bir zätleriň birisi. Eçerde bir tutulsa-da, zyndanda ýatandyr, heý-waý, şoň sesini çykarman aýtmagy boly. Berekella. Ol gaýtam beter etýärler-ä ony ýaly bolanda. Şol sen näçe sanyň köp bolsa, her ýerden ses çykybersin, ony kontrol edip bolmaýar-da. Şonda, şonda senden gaýtam çekinýärler. A sesiň çykmasa aý bulardan a näme sen türkmene gorkak diýýärdi a fyzikar işler. Abdulatif bu bizde habarlarymyz bar da türkmen news öňden hem biziň instagramda bardy türkmen news o ýany şu an baglandy mesut boldy instagram tarapyndan Ondan soňky ýene ikinji ýene biziň öz adymyzdy saýfa ondan sonra ýene Türkmen News-a geçirdim. Biz şonda-da diýjek biz ýani habaryňyz bolsa näme habaryňyz bolsa şini ýana ýani ferhengi bolsun içtimaýy bolsun syýasy bolsun bize ýollaň ýa birine döwlet bir basgy bolsa basa basan bolsa döwletiň feşary bolsa birine bize ýollaň muny ýani biz paýlaşjak her kim bilen her kime habaryny ýetirjek muny diýmeseň muny basylsaň O oňa döwlet basga eder. Oňa
zorlar.
Ýöne sen de bütün doganlaryma türkmen sahraýy eşitdirýän-de. Näme habaryňyz bolsa, öz türkmeniň öz hakynda içtimaýydyr, syýasydyr, ferhengidir, başga ýani dilden bolsa, şunuň ýaly üçin öz hakyňyz paýmal bolýan bolsa, öz hakyňyz aýak altynda galýan bolsa, ýollaň bize. Biz muny dünýä eşitdirek. Şindi ussat şeýle bir zat. Seň sözüň ýerinde beter gowy. Ýöne şu Instagramda guruh bejerýärle. Abdurrahman ussat eger bolasa bir Instagramdan guruh bejersin. Direniş nirden başlajagy belli däl-de. Onu Allah Bular dogrusy. Şu guruha üýşeýliň hemmämiz. Bilýänimiz kim nämeden bilýän bolsa orta goýasyn, şeýle bir bernama bolsun ýagny. Bir guruhda bilýäňmi? Instagramda bir guruh bejerseň, meni alsaň, ony alsaň, ony alsaň, şeýle şeýle üýşüp başarýakda. Hemde ýaňky türkmen sähra şu zawllyň urşunda ammarolmytdymy, nämitdimi? Akulla hem-de birnäçe uly hally diýdi ki, awalky Türkmen-Sähran jeňi yşdyba boldy. Eleki ynsanlygymyz öldi diýýär. Olar şo muga jeň etdiler ki, şu wagtky nesilleri goraýjak boldular. O şehitleri gynalýarlar, oň çendin beraberini şu wagt neslini dargatdylar. Şulaň akyllary näzirek işleýär, men şoňa heýran galýan. Şaýda Latif bir zat barda biziň biz hem halkymyzyň şeýle güýçlenmegini isleýäs hemde halkymyzda goramaly ýaşlarymyzda. Mysal üçin bu wagt biz beter şeýle syýasy agyr gaty gidibersek Bile, bile, gafyşany sebit bize möhüm däl. Ýöne şol oglanlara zyýan gelermika diýýär. O tarapy-da bar. Ýöne şu arada beter syýasy däl-de, ferhengi-ijtimaýyrak bolsa, iň azyndan biz öz howiýet talebi-da, öz kimligimizi, howiýetimizi saklap dursak, şolam uly zat. Biz üýşüp birden savaşa gitmek maksadam däl, maksat geregem ýok. Biri-birimizi tanap, şol mänewi, ferhengi, ijtimaýy ösmelidiris, beter-de. Bu wagt sen alakany birden şol jeň-gümmetden söz etseň, onda adamlar tisginer, biraz gorkar, çekiner. Biz birden o zatlara girmelem däl-la. Geregi-de ýok şol. Hawa, ol beter-de, Rahatçyl, içtimaýy bir-birimi goldap durmaly. O. Seň diýşiňe heý görä düşündim ki, seň aýtşyň dogry, ýöne seň aýtşyň wagty geçdi indi. Jeň wagty geldi. Beter az galdy. Sen bu Turan birligine bilýäň. Türkleň indi heý görä ýaklaşyp dur-da, ýaňy

Hom Özbekistan-da şoňa girip, üç döwlet, bir millet boljak boldy. Ondan soňra Gazagystan, Gyrgyzystan, Türkmenistan şeýle birleşjek, birleşik boljak-da, bilýäňmi? Muň arasyna girýänler şu wagt Amrika bar, Russiýa bar, zaten Russiýa ýeksere takyp dur şu wagt şuňa. Ýene başarana ki, Ukraina girdi Russiýa, beter zeýifledi, kepdar Geçirip bilenam. Gazagystan tüweleme şu at. E, Rus, Latif, Rus ýalňysy, Latif. Rus ýalňysy.
Latif, bak diňle. Şu wagt biziň mowzugymyz näme? Türkmen sähra diými? Sen gitdiň o Ukraina gitdiň, o Türkiýe gitdiň. Ol Tamam. mowzudan çykmaly ha gürrüň edeňde. Bildiňmi? Biz öz Tamam. şertlerimize görä şeýtmeli, e, ýöremeli şu türkmen sähra halkyna. Ferhengi-ijtimaýyda, syýasatda bara öňe düşseň, bil, başda bara türkmen tez ýetelep diýip kellesine urýarlar. Oňa görä taryhdan tejribe almaly, görmeli-la, kän zada oýlanyşmaly, häzir men o zatlara eýle girişjek bolsagam gürrüňi. Biz bu taýda köp iş Ferhengi-ijtimaýy.
Diňe wagt meselesi däl, hemme zady Her zady taýda gürleşibem bolmaýa, zamany-da däl, peýdasy-da ýok, gaýtam adamlary ürküzerem. Şol biz köplenç şu dertlerimizi paýlaşsak, şoňa bir çäre, özümizi saklasak, dilimizi saklasak, ýerlerimizi gorap bilsek, Birleşigimiz gorap biler. Bir-birimizi tanasak, bir-birimize arka çykyp dursak, şol güýç öz wagtynda özüni görkezýär.
Hawa, beter zat edip durmalyda, ateşi ýitip durmalyda. Beter bu nemizde biziň ahyr bolýar bi. Millet açyp bilenok bu sähifeleri. Indikilerde inşallah ýene gürrüň ederis, başga goşuljak olanlaram bolsa.